Pa Isua Krista hmingin chibai u le. Tunlai hian chanchin tha hril aia ngaih pawimawh dang nei Kohhran hi khawimaw lai laiah kan awm ve ta nual mai. Hei hi Kohhran dinchhan kan hriatchian tawk loh vang a ni thei a, chanchin tha hril kan hriatfiah danah hmaihthelh lian tak kan nei pawh a ni thei bawk. Hetiang avang hian Biakinn te chu tha leh ropui tak takin ding thlep hup mah sela, ram leh khawtlanga erawh chuan kohhran pawimawhna leh hlutna chu a tla hniam chak em em thung si a nih hi. Chuvangin vawiin Presbyterian Church of Myanmar Mission Sunday pualin kohhran leh chanchin thahril tih thupui hmangin kohhrante kan inenfiahna tur thuchah kan sawi dawn a ni. Pathianin Kohhran a dinchhan bulpui tak chu Pathian hna, Pathian mission thawk turin a din tih hi ni. Chu chu a bul thut atanga kan sawi dawn chuan Pathianin a hmangaih sual a tlu tawh te chu chhandam leh a duh a. Abrahama hnenah chuan, Nangmah-a chuan lei a hnam tin an la thaw ve ngang tiin, hnam tin, chi tin, huap zo, chanchin tha, chanchin lawmawm tak chu a pe nih kha. Tichuan Abrahama leh a thla Israel hnam pumpui chu Pathianin tih tur bik neiin khawvel hnam tam tak zing atangin a kovin a thlang chhuak a, anni ho chu Lalpa mipui pungkhawm ho tiin Hebrai tawngin chu chu Kahal tih hi ni. Chu chu Thuthunghluia Kohhran lo lanṭanna chu ni. Pathianin Israelte chu mit del, mit ti var tur leh mi tang te, rip chhung a tar hruai chhuak tur leh thim zing a thu tanin a tar hruai chhuak turin Jentalte ti eng tuah ka ruat a ti a. Zawlna Isaiah vek chuan, Kawl kil thleng pawha ka chhandamtu a i awm theih nan a la ti ta zel a. Amaherawhchu helaiah hian A kohchhan anga an awm loh erawh chuan i rawngbâwl duh lo, hnam leh ram chu an la boral dâwn si a, ani chung ram te chu tihchhiat lovin an awm ang, tiin Zawlnei Isaiah hmangin Pathianin a sawi a ni. Pathian hnam thlan, Pathian kohchhuah te chuan tih tur hnapui leh mawhphurhna lian tak an nei a, chu chu an ngaihpawimawh ber tur pawh a ni. Induh a, inchhuang a, Mahni inhai vura, nam dang sakhaw dang hmu sita, Pathian thatna chena lawm a hlim a, lama Pathian dang bia a thutthleng a awm kha Pathian ina mite a thlan chhan a ni reng reng lo. Midangte chhandam a hruai chhuah leh chanchin tha hril chu an mawhphurhna a ni zawk. An mawhphurhna chu an hlen loh avang takin Pathian in a hnuchhawn ta a nih kha. Chuvangin Jentail te lamah Pathian chu a hawi ta daih mai a nih kha. Hei hi tunlai kohhran tan darthlalang pawimawh tak a ni tih hi i hre thar mawlh ang u. Thawnkhat Timothy a bung hnih Changli ah ani chuan mi zawng zawng chhandam a awmah leh thutak hria ah a duh a ni tih ziak ang khan sualin a fan chhuah mihringte leh thilsiam zawng zawngte Chhan dama kan awm theihna turin Huapzo chanchin tha chu Pathianin a fapa mal neih chhun Isua Krista hmangin a famkimin min pe a. Pathianin khawvela hmangaih em em a, chutichuan a fapa mal neih chhun a pe a. Amah chu tu pawh a ring apiang an boral lova chatuana nunna an neih zawk nan. Amah kan Lal Isua ngeiin rawngbâwl hna a ṭan dâwnah Nazareth khuaa a chhiar chhuah. Nazareth thupuan an tih mai, Nazareth Manifesto tiah an sawi bawk. Chanchin ṭha luka ziak bung li chang sawm pariat leh sawm pakua ah khan riangvaite hnena chanchin ṭha hriltu rami ruat avangin, Lalpa Thlarau chu ka chungah a awm. Ani chuan salte hnena chhanchhuahna thu leh mitdelte hnena mitvar neih lehna thu sawi turte, Lalpa lungawi kum thu sawi turtein mi tir a ni, a ti a. Tin vanah lawn dawnin thupek ropui a pe a, chu chu. Kal ula, hnam tina mi zirtirah te siam ula, thu ka pek zawng zawng che u, pawm turin zirtir rawh u, tin ngai teh u, kei kum khuain khawvel tawp thleng pawhin in hnenah ka awm zel ang, a ti. Lali chuan chanchin tha hril tura a zuitute thu a pek hian a tawpsan mai lova, khawvel tawp thleng pawha an hnena awmpui a tiam zui a nih kha. Hei tak hi chanchin tha hriltu kohhrante tana kan chakna leh kan huaina chhan tur pawh a ni tih hi i hre thar bawk ang u. Lali chuan chanchin tha chu hril chhunzawm zel turin thuthlung thar kohhran a rawn din ta a, chu chu Pathian kohhran pawl Krista awmte, Greek tawngin ekklesia tih a ni, chu kohhran a din chhoh dan chu Lali chuan, Zirtir sawm pahnih te a ko hmasa a, chumi hnuah sawmsarih a ko leh a, chung ho hmang chuan hmun hran hranah kohhran din hna chu an thawk chho ta zel a. Jerusalem ah kohhran hmasa ber a lo ding ta a, Pentecost ni ah chuan Thlarau Thianghlim in a rawn thuam a, kohhran chu a nih tur angin a pian a lo kim ta a. Chumi ni Pentecost ni chu kohhran pian ni leh din tan ni tiin kan lo sawi ta a ni. Khawvel zawng zawngah ka la chanchin tha hril hna chu chu Thlarau Thianghlim in a rawn thuam atang chuan hnapui berah neiin an hril ta a, an kal chhuak ta chuah chuah mai a ni. Mahni inchawmin Paula leh midangte pawhin chanchin tha chu an hril mawlh mawlh a. Kohhran tiak tir pawhin hnapui berah an nei nghal a ni. Lali Sual Ngei pawhin Kohhran kutah vanram chah bi a dah tur thu a lo sawi a, Chanchin tha hi vanram chah bi chu a ni e. Chumi hmang chuan Kohhran hian thim thuneihna khar hnan a awmte chu nunna kawngka hawn sakin vanram kawngah a hruai lut tur tihna a ni. Vela Chanchin tha hril tura ruat a thu nun chhuah puitu tur. Thutak ban leh hmangaihna lantir tura a dah chu kohhran chiah hi ni. Efesi bungthum chang sawma Pathian finna ngahzia hi kohhran avang hian van hmuna lalte leh thuneitute hnena tunah hriattir a ni ta a tih chu mawle. Pathianin a chatuan thil tum tihlawhtlinna kawnga a hmun laili chang turin kohhran hi a lo dah a nih chu. Chuvangin kohhran hian Pathian hna, Pathian ta, Pathian mission, he chanchin thahril hna aia ngaih pawimawh zawk hi a nei tur a ni lo va. Tirhkoh pawla chuan kan Lalpa Isua Krista chanchin tha chauh lo chu chanchin tha dang a awm loh thu Galami tia mite a hrilh a. Tunlai Kohhran te pawh hian Lalisua leh a chhandamna chanchin tha aia chanchin tha dang Bengkhawn leh Buaipui hi kan neih palh a hlauhawm hle mai. Chanchin tha hril aia ngaih pawimawh zawk kan nei a nih ngat chuan eng ang khawpa biakin ropui leh lian member tam pawh ni rawh se Pathian Kohhran nih a tling lo tihna a ni ang. CS Sawng a Taiwanese Theologian chuan ti hian a sawi a. Dik taka sawi chuan Kohhran hian ama pualin mission a nei reng reng lo. Mission chu pakhat a awm a, chu chu Pathian mission hi a ni. Kohhran hi chu Pathian mission tana thawk tura awm ve mai chauh a ni, a lo ti hial a ni. Awle, mimal rawngbawlna a ni emaw, Pawl rawngbawlna a ni emaw? Chhungkaw rawngbawlna a ni emaw? Kristiante rawngbawlna a ni emaw? Kohhran rawngbawlna a ni emaw pawh ni rawh se, a vai hian a zavai hian Pathian mission a ni vek tur a ni tihna a nih chu. Pathian mission hi mimal chhandamna a tawp mai lo va, huho chhandamna, vantlang chhandamna, mi zawng zawng, thil siam zawng zawng huapa chhandamna hna a ni a, duhsak bik a nei lo va. Hlauhthlak bik a nei lova, endawn bik pawh a nei hek lo. Mitin ta tur chanchin tha a ni tawp mai a ni. Chanchin tha chu mihring nun pumpui huap zo a ni a. Thlarau chhandamna mai a ni lova, rilru leh taksa chhandamna chanchin tha a ni. Thlarau lam thil chauh pawh tir lovin, khawih tir bawk lovin, vantlang nun te, ram rorelna lam te, Ei leh bar zawnna lam te a fan chhuak vek tur a ni. Chu chu chanchin tha, huap zo chanchin tha chu a ni. Miso Day an tia, Pathian Mison, Mison hi Pathian ta a ni tih hrilhfiah dan a ni a. Chung hrilhfiah dan atang phei chuan ti hian an sawi a, Pa Pathian chuan Fapa a tira, Pa leh Fapa chuan Thlarau Thianghlim an tir a, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim chuan khawvela Kohhran hi a tir chhuak ta a ni a ti. Chu a Kohhranah chuan nang leh kei hi a khawngaihna zarah a khawngaihna vangin min teltir ve hi a van ropui teh lul em! Thawnkhat Timothy a bung thum chang sawm panga ah khan, Pathian chhungte chu Pathian nung kohhran ho thutak ban leh innghahna chu an ni tiin Bible-in min sawi a nih chu. Tirhkoh Paula vek chuan ti hian a sawi a, Chanchin tha hril suh ila ka chunga pik dawn si a, a ti. Awle chu tih rual vek chuan amah Tirhkoh Paula vek chuan chanchin tha hril mah ila, Chuan tu reng reng ka nei si lo tih mak mawh ka chungah a innghat a ni si a, a ti leh mai a ni. Kohhran ho pawh hian chanchin tha hril hi kan hna pui ber kan ti mak mawh a ni tih kan hriat a, chumi rual chuan kan tih that a inchhuang tur kan ni hek lova, a chhuang apiangin Lalpa chu kan chhuang zawk mai tur a ni ang. Tunlai khawvel hun tawng hi han thlir ila. Khawvel hi chakna te chawpin a boral mek a ni tia Bible-in a lo sawi hi. Sawinawn ngai lovin a dik zia chu kan hre chiang viau awm e. Awle khawvel hian chhanchhuaktu a mamawh ngawih ngawih a, thlamuantu, tidamtu, remna leh muanna petu a mamawh a, zalenna kawng hawn saktu tur hi a mamawh ngawih ngawih a ni. Khawvel mamawh chhana kim chu Lal Isua Krista chanchin tha Lal Isua hian a awm a ni. Awle he hunah hian Kohhrante hian khawvel mamawh chhanna enge kan pek le? Tunhma Kohhranin a rawngbawlna a lo neih thin mihring nun chawikan te, tinti dam rawngbawlna te, zirtirna pek te, ei leh bara midang te tanpui te, chung zawng zawng chu tunah hian NGO leh tlawmngai pawl ten, Tunah hian hma an la a, an thawk vut vut a. Heng hun harsa leh hun khirh tak karah hian khawvelin a am a maw em em chhanna hi Kohhran hian pe lo hian enge maw a tih le enge a buaipui thin le Kohhran hian a din chhan hi a hlau ang tih hi a van hlauhawm tak em. Khawvel hian taksa leh rilru damna chu engemaw chen chu a pe ve thei e. Amaherawh chu thlarau damna erawh chu a pe thei si lo a ni. Kan Lal Isua Krista chanchin tha erawh chuan taksa, rilru leh thlarau damna zawng zawng hi min pe a. Chumi min pek chu khawvel hnena hlanchhawng turin kohhran hi a din a ni si a. Chuvangin kohhran hian he khawvelah hian Taksa rilru leh thlarau damna Lal Isua Krista chanchin thla hi kan din chhan anga kan puan chhuah a hun tawh takzet a ni. Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim chuan Kohhran hi chanchin thla hril turin khawvel sual tuipui sobul, bulh karah a tir a, thahnem ngai tak a thawk a, huaisen tak a lalpa chakna ring a, duhsak bik leh thlei bik ramri nei lova, Pathian hmangaihnaah innghat tlat chunga muang lova boral mek te chhan chhuak thuai thuai turin a tir a ni. Chu chu ni kohhran hna pui ber chu ni. Chumi thawk tur in kan in pei em le? Kal ula, hnam tina mi zirtir ah te siam ula, thu ka pek zawng zawng che u pawm tur in zirtir rawh u. Tin ngai teh u, kei kum khua in khawvel tawp thleng pawh in in hnen ah ka awm zel ang, kan Lali sawn a ti. Lalpan kan za tan malsawm rawh seh.